Сеймбике урамында мотоцикл белән җиңел машина бәрелешкән авария нечкәлекләре. Халыкны алдауның яңа ысуллары, мошенниклар мәктәп темасын файдалана. Рөхсәт ителмәгән урынга машина кую кыйммәткә төшә. Соңгы 7 ай эчендә 61 кешегә административ беркетмә төзелгән. Эшлекле элемтәләрне ныгыту максатыннан Бразилия вәкиле эш сәфәре белән Түбән Камада. Яңа уку елына әзерлек. Мәктәпкә җыенырга ярдәм ит хәйрия акциясе башланды. Эчә торган су, беренче ярдәм күрсәтү өчен кирәкле дарулар, утырып тору өчен урыннар, янгын сүндергеч. Болар яшеренү урыннарда булырга тиешле беренчел кирәк-яраклар. Түбән Камада махсус комиссия атна саен подвалларның халык өчен ачык булуын тикшерә. Бу юлы да берничә йорттагы шундый урыннарны карап чыктылар. Тулырак алдагы материалда. Оно открывается автоматически кнопкой из EDDS. Вот мы спускаемся. Һава һөҗүме куркынычы янаганда ишекләрнең автомат рәвештә ачылуы, җир астында урнашкан биналарда булырга тиешле төп шартларның берсе. Хәзер шәһәрдә унике электрон йозак урнаштырылган, бу атнада тагын алтысы куелачак. Яшеренү урыннары беренчел кирәк-яраклар белән дә тәэмин ителергә тиеш.

Әлеге йортларга әйбәт идарәче компаниясе хезмәт күрсәтә. Аның карамагында 421 торак бина, шуларның 75-е яшеренү урыннары итеп җиһазландыру өчен сайлап алынган. Махсус комиссия подвал һәм җир астында урнашкан биналарны атна саен тикшерә. Бүген дә ачыкланган кимчелекләрне бетерү буенча күрсәтмәләр бирелде. Гөлия Нигъмәтуллина, Светлана Шумкова, Булат Зиһаншин, Нтр яңалыклары. Сөембикә урамындагы 72 нче йорт янында мотоцикл белән җиңел автомобиль бәрелешкән. Авария мизгеле видеоязмага эләккән, аны дорожный контроль төркеме социаль челтәрләргә урнаштырган. Кадрларда күренгәнчә, бәрелештән соң мотоцикл йөртүчесе торып баскан. Соңрак ул видео астында комментарий калдырган, анда ул нык очканмын икән дип язган. Машинаны рөхсәт ителмәгән урынга куйсаң, штраф түлә. Соңгы җиде айда Түбән Камда 61 кешегә беркетмә төзелгән. Бу хакта башкарма комитетының административ-техник инспекция бүлеге җитәкчесе Альберт Гарифуллин хәбәр итә. Рейд вакытында белгечләр газоннарда, балалар һәм спорт мәйданчыкларында кагыйдә бозучы автомобильчеларны ачыклады. Тикшерүдә административ-техник инспекция һәм хокук саклау органнары белән үзара Хезмәттәшлек идарәсе вәкилләре катнашты. Салынган штрафның гомуми суммасы 189 мең сум тәшкил итә. Мәктәп темасы мошенниклар коралына әйләнде. Алдакчылар мессенджерларда иң яхшы уку йорты өчен тавыш бирү дигән сылтамалар тарата башлады. Алар аша ялган сайтларга эләгергә мөмкин. Шулай ук җинаятьчеләр үзләрен мәгариф учреждениесе хезмәткәрләре яки ата-аналар комитеты әгъзалары итеп таныштырып, укытучыларга бүләк, сыйныф ихтыяҗлары һәм ремонт өчен акча җыюны тәкъдим итә. Белгечләр шикле сылтамаларга кермәскә, шәхси мәгълүматларны чит кешеләргә бирмәскә киңәш итә, һәр мәгълүматның дөреслеген тикшерү мөһим. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм Вконтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Эш сәфәре кысаларында Бразилия вәкиле Түбән Каманың берничә сәнәгать предприятиесендә һәм социаль учреждениесендә булды. Аннары Адымнар гимназиясенә һәм 87-нче балалар бакчасына барды. Максаты мәгариф, мәдәният һәм спорт өлкәләрендә тәҗрибә уртаклашу. Шулай ук икътисадый һәм инвестиция багланышларын үстерү.
87 нче бакчада Санта-Барбара до Тугуриу шәһәре мэры. Балалар аңа үзләре ясаган рәсемнәрне бүләк итеп, Бразилиянең милли татлы ризыгы, бригайдера әзерләгәннәр. Мөхтәрәм кунак Татарстан балыннан да авыз итә. Кайсыба кысларга киткән, юкә буын файдалы булудан санала, гуанолин өчен яхшыста. Мәгъриф өлкәсенә аерым игътибар бирелде. Дәрәҗәле кунак уку-укыту мохите, балалар өчен тудырылган мөмкинлекләр һәм белем бирүнең заманча алымнары белән танышты. Жозе Антонио Алвес Доната Түбән Каманың милли-мәдәни берләшмәләре вәкилләре белән дә очрашты. Алар үзләренең гореф-гадәтләре, милли аш-сулары, мәдәни чаралары һәм проектлары турында сөйләделәр. Халыклар дуслыгы йорты, тәҗрибә уртаклашу, уртак проектлар өчен яңа мөмкинлекләр эзләү һәм ике шәһәр арасындагы хезмәттәшлекне киңәйтү өчен мөһим мәйданчык булды. Мы марийцы. У нас столица Марий Эл, Йошкар-Ола, Красный город называется. Мы луга, мы считаем, мы считаемся луговыми марийцами. Визит барышында Түбән Кама белән Санта-Барбара до Тугури арасында эшлекле элемтәләрне ныгыту, шулай ук төрле өлкәләрдә уртак проектларның гамәлгә ашыру мөмкинлекләре турында фикер алышынды. Очрашу ике шәһәр арасында хезмәттәшлек турында килешү төзү кысаларында оештырылды. Гөлия Нигъмәтуллина, Вера Моратова, Нтр яңалыклары.

Гаиләләргә тапшырылачак акция август ахырына кадәр дәвам итә. Әгәр сезгә яңалык ошаса яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичкүн бердә һәм иртәнге сәгать алтыда кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт! Хәерле кичләр сезгә!